Ɛpeaw, abusuafoɔ, ɛnnɛ mo ankasa mo adehyeɛ mmɔ bio. Masan atena ase bio. Wonim sɛ dwumadie deɛ menya tena ase deɛ a, mede akunini ne anintini. Na da ne da nyinaa na meka kyerɛ wo sɛ, bɔ mo kyikyi afiri nsuase bɛka kyerɛ wo sɛ, ɔdɛnkyɛm awu a, wonim sɛ yɛnnye no akyinnyeɛ, ɛfiri sɛ yɛntee ko no, yɛntee atraneɛ. Animdefoɔ bebree na ɛwɔ Asanteman mu, nanso mpanimfoɔ ama yɛate ase sɛ wodi kan kɔ ɔtoa wo nnii bem. Paul wamma ntɛm no, yɛ a na wɔsene adikanfoɔ. Mpanimfoɔ wɔ hɔ nso asene Yehowa anyansafoɔ. Ɛnnɛ, me ne Chief Wonders na adi ahyiamu. Akwadaa nyansanyansa a wɔno no, wɔse wɔno deɛ sɛbe wayɛ sɛ aboa huru yɛn mogya mpa ne tirim da biara da. Na ɛnnɛ. Ɛdeɛn koraa na yɛne Chief Wonders rebɛtwetwe ho nkɔmmɔ de afa yɛn wiase yi mu nneɛma a ɛrekɔ soɔ? Pɛ w'aso, nkyim afidie no, tena ase dinn na hwɛ yɛn kɔsi sɛ yɛbɛpɔn, na ansa na yɛnwie ne yɛnsɔre dwumadie so na wo nso wo haw ne w'amanneɛ no woanya ano poma siberɛ. Yɛmma Chief Akwaaba ne yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ. Ɛpeaw! Yo, Chief, yɛ mo akɔ aba ba dwumadie yi so. Ah, medi mo so. Yo, eh, Chief, wei deɛ, deɛ edi kan koraa no, yɛbɛma wo deɛ w'akyira kwan ato dwa ansa koraa na yɛahwehwɛ yɛn nkɔmmɔ de. Hwɛ me camera no mu ma me. Eh, atiefo a morehwɛ me, edi nkan mede aseda kɛseɛ bɛma wo a wote hɔ a worehwɛ me nnɛ. Mepɛ sɛ mema ɛnto wo sɛ, woteɛ hɔ a worehwɛ me no, Na kan hunu sɛ ɛyɛ nhyira bi anaasɛ ɛyɛ adom be na adom wo na woanya mmerɛ rehwɛ me Chief Wonders because wote wei sesei kɔhwɛ obi da ayaresabea ɔregye baabi anaasɛ ɔreprɛ nkwa so ɔnya so Nyame ayɛ wo adom ama woatumi atena ase rehwɛ me Chief Wonders ɛdeɛ kan hunu sɛ ɛyɛ adom be na ato wo ho anaasɛ ɛyɛ nhyira bi na atɔ wo so Mepɛ sɛ obi a ɔrehwɛ me nkan hunu sɛ Chief Wonders mese m'asoɛeɛ ɛyɛ mmienu wɔ Ghana ha. Bono ahafo baako ne Accra Paasoa. Enti baabi a wopɛ sɛ wohunu Chief bi nie, baabi mmienu wei, woba a wobɛhu me. Woba Kaasoa wɔ Accra a, wobɛnya me. Woba Bono ahafo wɔ Nkyi, wo nso wobɛnya me.
Ɛhɛn. Abusuafoɔ, mpanimfoɔ se kaa pum wɔ hɔ, ɛyɛ a ne yɛde no sɛbe ɔpakuo no anom. Chief Wonders wɔn ankasa, wato n'anom tuo. Na mereka akyerɛ wo, wo a wote hɔ a worehwɛ dwumadie yi, da ne da nyinaa, ɛduru baabi a na woapirim w'akoma, yɛ a na akyinnyeɛ agye w'adwene mu ntim hyia. Na mmom hyɛ ne nso sɛ ewiase a yɛwɔ yi, sɛbe mpanimfoɔ se obi afom so sene wo a, ɛyɛ dɛn a ne ntasuo so mu ɔdu kyɛn wo? Ɛna woyɛ wo ho kyinnyefoɔ na atena kasafidie ho a, mereka akyerɛ wo, wokɔgyina hwehwɛ anim na wokata w'ani a wonsan nhu w'anim dabiara da. Ɛno nti, ɛnnɛ te w'ani na hwɛ dwumadie no, na ansa na dwumadie wei yɛbɛsɔre so no, na woanya wo haw a wode akyini amansan anim ahyia no. na wɔanya ho koma siberɛ. Yɛnhwɛ deɛ ɛde Chief ɛbɛtoa so. Ɛɛ Chief, Wadaworoma, daa ne daa nyinaa yɛwɔ nsɛmfua bi a yɛne mo a monim de, mo werɛ sunsum mo apue, ɛnim deɛ ɛrekɔ ne deɛ ɛreba no, na ɛwɔ sɛ yɛn nso so yɛbisabisa mo ɛsiane sɛ mpanimfoɔ se wɔbi nim a, ɛyɛ a na wɔbi kyerɛ. Chief, Wadaworoma, ɛnnɛ me nsɛm a ɛdi kan, mepɛ sɛ mehu sɛ yɛka sɛ tumi a, tumi ɛyɛ deɛ ade na tumi ne sɛn? Ah, ɔpanyin, mɛsan ada wo ase sɛ wubisa saa asɛm wei. Ɛɛ, bia na bia na bia wo ne wo nkorɔfoɔ bɛhyia me bia no, yɛ a na wɔsi wɔpɛ sɛ Ghanafoɔ hu nokorɛ a ɛwɔ asaase wei so. Saa na ɛteɛ. Ɔpanyin, sɛbi yɛwɔ nokorɛ na yɛwɔ nkontompo. Mentumi nhwɛ w'anim anaasɛ mentumi nhwere Ghanafoɔ anim mmɛtena ha ndi nkontompo nkyerɛ wɔn. Nokorɛ. Wote aseɛ? Yɛka sɛ tumi a, ansa na anaasɛ adeɛ a yɛfrɛ no tumi no, ɛyɛ nhyira. Okay.
Wote aseɛ? Sɛ wonni tumi a, ɛnka sɛ ebia wonnya saa nhyira no. Nhyira no nie, Nhyira no kyerɛ sɛ, sɛdeɛ mete wɔ yi, mewɔ tumi a mɛtumi de aboa obi. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase maa yɛte yɛn ho aseɛ sɛ, obi a ɔbɛdi nnipa anim ako ako no, saa nnipa no ayɛ dɛn? Ɔkofoɔ a ɔrekɔko agye aman. Nokorɛ. Enti woyɛ agyeman a, wowɔ tumi. Wote aseɛ? Sɛ wogye aman. Ɛnti na Yaa Asantewaa, Komfo Anokye, Tɔgbɛ Kyalɛ ɛɛ ne n'asefoɔ nyinaa wɔbaeɛ no, wɔwɔ tumi. Nti na ɔbɛgyina nkurɔfoɔ anim de kɔ ako. Jesus Christ a baeɛ a Kristofoɔ di n'akyi no, ɔbaeɛ no, ɔbɛko de yɛ dɛn? De gye ne ho. Wote aseɛ? Nti wowɔ tumi a, na kyerɛ sɛ woba abɛko ayɛ dɛn? Woba abɛko agye amanfoɔ. Woahu sɛdeɛ ɛteɛ no? Mate aseɛ Yeah, paa. saa na ɛteɛ. Yoo, abusuafoɔ, ae, saa na Chief Wonders wɔ kyɛkyɛ. Wɔse tumi deɛ, yɛka sɛ tumi a, ebia na wo din koraa de agye man. Ɛno kyerɛ sɛ woba abɛko agye wo man. Na sɛde mpaninfoɔ se bɛkoe wɔ hɔ ne din fata no a, ɛfata no wɔ akɔm nyɛ sɛdeɛ akwankwaa nni aseso wɔto wɔto spo ano wɔto dame. Ɛnnɛ meeka akyerɛ wo sɛ, nya aso na tie, ɛmfo w'asoɔden mma ha, na sɛbe akwadaa a wamma ne maame anna anadwo no wɔno so bɛnto ampa ne so da. Yɛnhwɛ adeɛ. Akyi, wada wo ma wogu so ara wobuebue nsɛmfua bi de kyerɛ yɛn, woma yɛkɔ yɛn anim, yɛgu so ara yɛresua adeɛ. Chief, yɛnhwɛ adeɛ bi. Ɛnnɛ yɛbɛsɔre yɛse yɛfrɛ biribi sɛ sunsum mu wiase ɛsɛ bi otaforakyɛ ɛnnɛ yɛde bɛbɔ awura sɛbe yɛ adiyifoɔ a wɔn gyina asɔɔdan mu ɛde Onyankorɔnpɔn ne din ɛreka nsɛmpa no wɔbiara abue n'ano a wɔse mabɔ awura sunsum mu wiase ɛ ɛnnɛ yɛde ba yɛ nananom nso so tumi a Otwaadiampɔn ɛde maa Asanteman a ɛkora ɔman no abɛduru sɛbe mpɛnpɛnsoɔ yi a ɛnnɛ ebinom na ɛkasa tia saa som yi Nanso mpanimfoɔ se, Sɛbe sɛ woma wo werɛ fi wo kurom hene abɛn koraa a, wɔka wo nyina dwa bɔ ase. Na sɛbe yɛka sunsum mu wiase, wobɛhu na obiara bɛka sɛ, Ɛɛ, yadeɛ yi a woyɛ ade deɛ, ɛnyɛ nnisoɔ, na mmom ɛyɛ sunsum mu yadeɛ. Wobɛhu na obiara bɛka sɛ, Meda anadwo a, ɛyɛ a na sunsum bi ne me bɛda. Na na yɛka sunsum mu wiase a, ɛyɛ deɛ ade. Ɛɛ, ɔpanin, meda wo sɛ woabisa saa question yi. Yɛka sɛ sunsum mu wiase a, ɛɛ. Ɛyɛ baabi a sɛbi yɛn a yetumi da kɔ sunsum mu anaasɛ yɛn a yɛwɔ ani a yehu saa wiase no mu nneɛma no, ɛɛ, yɛn na yɛka saa wiase no mu nsɛm, biko, ɛyɛ baabi a sɛbi ɛnyɛ obia kɛkɛ na etumi kɔ hɔ. Ɛɛ, Nana, so ɔbɔ bi am? Wada ama na ɛyɛ sɛ wo nsɛm a woka nye sɛ ansa na wobɛkɔ sunsum mu wiase no, gye sɛ wowɔ ani foforo bi. Wowɔ ani foforo bi. Na sɔfo bɛka sɛ ɔkɔ sunsum mu anaasɛ ohu biribi wɔ sunsum mu wiase.

Wate aseɛ? Wobɛ sɛ wo ne ama tɔn adeɛ wɔ kwan nkyɛn. So ama deɛ no yɛ kwa? Wo deɛ no nkɔ. Me kɛ dɛ de wakɔ sunsum wiase akɔ kyekyere wo. Wote aseɛ? Me pɛ sɛ nnipa dasani bi a ɔhwɛ me nka hunu seɛ adeɛ bi a ɛwɔ asase wei so no wɔ sunsum mu. Ɛyɛ da sɛ bɛ so bɔ dua mu. Abusuafoɔ, yɛne Chief Wonders na ɛgu so a ɛretwetwe nkɔmmɔ. Wɔn na adɔ asukɔ wɔ sunsum mu, ɛno nti ɔda so wɔ ɔkasa wɔ sunsum mu bi a wotumi sɛ nsɛm a wɔka no nyinaa emu da hɔ sei pefee, efisɛ mpaninfoɔ se sɛ deɛ obi sua obi asa a, wɔn deɛ ɛyɛ a na wɔkyea ne pa. Wotumi sɛ nsɛm a wɔka no ɛda mu sei turodoo nyɛ adeɛ a n'ano mpo ɛrefom. Na yɛnhwɛ adeɛ bi, Chief, wɔda wo ma.

Yɛwɔ bosom a ɛyɛ sogya. Yɛwɔ bɛyi a ɛyɛ polis. Yɛwɔ bɛyi a ɛyɛ sogya. Wote aseɛ? Yɛwɔ bɛyie mu president. Yɛwɔ bɛyie mu ɔhene. Yɛwɔ bɛyie mu hemaa. Wote aseɛ?
Enti sunsum mu wiase no, deɛ wohu wɔ asase wei so a ɛkɔ so wɔ asase wei so biara, ebi wɔ sunsum mu. Wote aseɛ? Meka yi, woahu sɛ aberanteɛ bi, ɔsi so. Ɔsi so, ɔne ne nua bi na ɛsi so. Wɔabɔ bra ara, ne nua deɛ kɔ so, ɔno deɛ nkɔ so. Woyɛ nipa bi, wote asase wei so, wotumi da aberɛ adeɛ bɛkye no, wosɛ wo kɔn, wo deɛ fiti day one a ɔkɔn hyɛɛ aseɛ, ngyaeɛ ɔyɛ, fiti saa day a ɔkɔn no hyɛɛ aseɛ, kan hunu sɛ wo sɛm sika nna ahye, woyɛ adwuma nkɔ so, deɛ wobɛyɛ nna nyɛ yie, kan hunu sɛ woda sunsum mu prison, mepɛ sɛ wonte aseɛ sɛ woda sunsum mu prison. Wakɔ sɔfoɔ hɔ, sɔfoɔ atɔn oil ama no ara nso still ayɛ deɛ ɛsi na ɛsi, meka kyerɛ wo sɛ tutu anammɔn no bra.

So sɛ bi mekɛn akwanya no ɛyɛ nipa na enya nyɛ na onya ah wonim sɛ woyɛ nipa kan a fa nipa no bra na yɛn boa no ɔnkɔ yie firi sɛ esi no yie a ebesi wo so yie. Hmm Nana so bɔ bio ma me eb esi no yie a wo nso ebesi wo yie abusuafoɔ wonim sɛ mo dehyeɛ mmɔbuam deɛ sɛ duru berɛ sɛyi a na ɛyɛ me me ne sunsum mu nipa a wɔn abɛn ɛna me ne wɔn tena aseɛ na yɛtwetwe nkɔmɔ wohwɛ nsɛm akyi wonders wɔn bie bie so na nyame anim nokorɛ ɔse Wɔn a ɛkuta aduro kuta tumi, wɔn na taa de nhahama yɛ aduro. Na sɛbe mpaninfoɔ koraa se, Yɛnkɔte aduro mmra, ahahan yi ara na yɛkɔkɔteɛ, ɛyɛ nwuram so na yɛkɔte no. Nanso berɛ a wɔdaworo ma, ɛnnɛ adiyifoɔ bi nso tete nhahama, akɔmfoɔ nso tete nhahama, na yɛnim sɛ yɛn nananom som a yɛdeɛ yɛbɛtoeɛ na ɛyɛ sɛbe abosonsom, na yɛka abosonsom a, ɛyɛ a na binom nte aseɛ. Yɛyɛ deɛ na ɛyɛ amammerɛ, kyerɛ sɛ yɛbɛtoo yɛn nananom ho ana sɛbe daa ne daa nyinaa no wɔyi apaeɛ de ma ɔtwaa bi a mpo ɔbɔɔ soro bɔɔ asase ɛna aborɔfo anaasɛ wɔn a ɛmfiri wɔ man yi mu de som foforɔ firi baabi baeɛ ɛsom no kwan a wɔfaa so de baeɛ ɛnnɛ yi

Menka sɛ medi wo atɛm. Mepɛ sɛ woka ho no sɛ wo nyansa na wonyaa bi. Wote aseɛ? Obi te hɔ se ɔno ɔkyerɛ abosom no so obu abosom. Ɛyɛ ne business. Ɛyɛ n'adwuma a ɔyɛ no.
Kwan a ɔno nso bɛfa so adidi na ɔyɛ no. Ɛnɛ sɛ Yesu Kristo na awuo na ebinom gye nsaawadeɛ bi a wɔn nti. Ɛna ɛka ho. Nti mempɛ sɛ mɛka wɔn ho nsɛm mu na akɔba no sɛ Nana deɛ deɛ bi a ɔbaa na asɔfoɔ. Ɛɛ Nana deɛ wɔse ɔno deɛ ɔnkɔkeka nsɛm bi na ebi a ebinom aka sɛ sɛdeɛ ɔreka asɔfoɔ binom ho asɛm Nanso sɛdeɛ otafra kyɛ, mpaninfoɔ se, deɛ wayi mframa bɔne no, n'akonya boa, wɔn nko ara tumi bɔ no amaneɛ sɛ wayi mframa bɔne. Ɛɛ, me deɛ me dwumadie wei so, da ne da nyinaa, mpaninfoɔ se penpen, wɔse no pɛn. Sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ a, yɛ w'asɔfo nneɛma, ɛna woyɛ kɔmfoɔ nso a, yɛ w'akɔmfo nneɛma. Ɛnnɛ, ɛnnɛ koraa asɔfoɔ se ɔyi sika. Ɛɛ, Wo sɔfoɔ nkɔyi saa sika no firi hefa? Eh, Nyame tumi na ɔde frɛɛ saa sika no? Ah, momma yɛnka nokorɛ, mo Ghanafoɔ, sɛdeɛ ebi wɔ wɔn ani agu nneɛma bi so ama nkorɔfoɔ bi de yɛ nneɛma a ɛsɛ bi, ɛnsɛ mfata. Wote aseɛ? Tutu anammɔn na bra na menboa wo. Ɛsɛ bra ma yɛnhwɛ adeɛ bi. Eh, sɛdeɛ wotafrɛ kyerɛ wɔ nipa bi a ɔte asase so biara no, sɛ yɛde ba yɛbea me bie mu kora, obiara wɔ ne favourite food paa a ɔtaa pɛ. Wada woroma, ɛba no ayadesa no a, Yadeɛ bɛn na wofii sɛ wobɛtumi abɔ yadeɛ baako mmienu mmiɛnsa bi a ɛno deɛ waso ɛ, kyerɛ sɛ ɛyɛ tata, hwɛ yɛmfa mfa wo fikyire sɛ wote de taa nie, ebi ne deɛn ne deɛn, bobɔ bi din na menhwɛ adeɛ. Ɛɛ sɛbe obi yare breast cancer. Mm, ɛyɛ Ɔba nufoɔ mu m'aso ɛyɛ a, yadeɛ, ɛyɛ mesa kɔkɔm no yadeɛ yi. ta. Mm.
Ɛno nyɛ kɔ ne bra. Mm, ɛno yɛ ta, gyina hɔ gye. Gyina hɔ gye. Instant. Mayɛ ama wo na wokɔ.
Ok, instant healing.
Wote aseɛ? Yo.
Obi wɔ hɔ a meka yi, wabubu agu dan mu. Wabubu. Wabubu. Ɛɛ nana bobuo no yɛ wɔm bebree ɛyɛ stroke one anaa. Ɛyɛ stroke no ba mɛsa sɛ ɛyɛ duro duro bi so ato wo ba mɛsa wote aseɛ nti yadeɛ bia ɛnsɛ meka sɛ yadeɛ biaa wote aseɛ meka sɛ meyi bi afiri na mede bi ahyɛ mu a ɛyɛ different. Ɛɛ deɛ nti a ma me bisa saa no me ne obi twetwe nkɔmɔ na ɔno nso ɔyɛ nnuro na ɔno deɛ ɔse yadeɛ bi te sɛ ɛtwo deɛ Wode ba n'asoɛ yi a wɔnsɛ. Ɛtwo. Ɛna afei akyakya. Wɔse saa yadeɛ wei mmienu deɛ ɛnneɛ mfa ne number no koraa. Na good tie.
Ɛɛ adekorɔ nti a wɔkaa sɛ ɛtwo anaasɛ akyakya wontumi nsa. Ɛtwo yɛ sa. Okay. Wote aseɛ.
But seesei ara no woka kyerɛ obi sɛ wobɛsa ne ɛtwo yare ama no a, ɔgyedi sɛ ɔbɛkɔ na yɛyi than sɛ yɛbɛsa no. Okay. Wo te aseɛ?
Okay. Ɛhɛn. Ɛna akyakya no, opanin, akyakya deɛ sɛ bi, yɛde wo. Okay. Wo te aseɛ? Mm. Adeɛ a yɛde wo deɛ, me nfa ne sɛ Nyankopɔn na ɛnim adeɛ nti ɔmaa saa nipa no baa akyakya. Mm. Sɛ ebi ɔma saa nipa no ba ɛn eh, ɛn, normal pɛ sɛ ebi a na nipa no ɔmɛ gu adeɛ. Okay. So ɔma no akyakya sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛfa ne saa adeɛ aba. Mm. Nti adeɛ a yɛde wo wo deɛ. Ɛno deɛ, Nyɛ ne nyinaa na yɛtumi sa yɛo no na yɛma wabiebie mu, yɛpɛ sɛ yɛhu nɔkorɛ a ɛwɔ mu no, ɛhɛɛ, kyerɛ sɛ akyakyame no nso yɛ yadeɛ, yoo, wɔda wo ma ɛdasebrɛ, ɛnnɛ wiase yi mu sɛbe mpaninfoɔ se yɛkɔ a yɛba nyinaa sɛbe ebinom koraa ato ne din sɛ yɛaboa sika, nanso wɔnyɛ aboa, wɔyɛ mogya a ɔwɔ nipa dasani ho, nana ɛnnɛ obi tumi, ɔyɛ abranteɛ o, wasɔre ama hɔ, ɔbɛhye ne gyens pampee, dasebrɛ, so ɔka obi pure water gu wɔ station. Na yɛkyɛke nsuo no na yɛtuu dwan na sidi wɔto ne botɔ wa wɔnya fifte pɛsoɛs. Ohia ne ahokyera do koro nipa no sɛbe obetumi akɔtena ne yɔnko bi ayeforo ase. MC ogyina program no ase apae baaluu firi hundred Ghana, wabobɔ so ara de abɛduru ten Ghana, na sɛbe waba five Ghana a ɔda so te hɔ, onnya sika mpo nkɔpae bi. Animguaseɛ na adwane no wɔ baabi biara. Na sɛbe ɛfa ne sikasɛm a, nnɛ nnaamafo a yɛaba yi, mmeranteɛ ne mmabaa,

o ti ase wo nyɛ adwuma no baa mi chief mi mboa o mi ka mo hɔ yɛ awɛ mi mpɛ sɛ ɔbɛba ɛyɛ kɛkyɛ mi sɛ chief mi nyɛ adwuma nti na mi ba wɔ hɔ no mi pɛ sɛ mi ka ho sɛ sɛ ɛyɛ pure water po na wotɔn na sɛ woba deɛ a ebi tumi aboa ama wɔnyɛ sika na wo nyɛ adwuma a mɛmba mɛha ho sɛ woba. Obi se obetumi fira TV pe sika akɔtɔ car. Nipa wei sɛbi ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɔ bra. Wonim sɛ wompɛ sɛ wobɛbɔ bra mpakyɛw mɛma waso yɛ. Mepɛ obi ɔno ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra obi ɔpɛ sɛ ɔmbo obi. Memboa ma wakɔbo obi ama obi so akɔbo obi. Memboa mma womfa wo nko ara. Wote aseɛ? Ɛhɛn. Ɛna obi so wɔ hɔ a meka yi wabɔ maso yɛ ma maboa no wɔ sika kwan A saa nipa no, ɔte hɔ nnɛ rehwɛ me. Mebɔ nkaeɛ sɛ, Motia na mede frɛɛ saa sika no maa wo no. Motia se menka nkyerɛ wo sɛ, n'aseda no a wadi no, ɛberɛ nso sɛ womfa n'adeɛ mbrɛ no. Sɛ wonim sɛ ɛyɛ awerɛfire na aka wo a, meka kyerɛ wo sɛ, tɔ akokɔ kɔkɔɔ baako na fa bra m'aso yɛyɛ. Wonim baabi a wobaeɛ no, bra hɔ. Fa saa aboa no bra na yɛmfa nkɔ mpanimfoɔ no nkɔsra wɔn na fa aseda no brɛ wɔn. Abusuafoɔ mpaninfoɔ se wote fekeo na kyerɛ sɛ nanka na ɛfrɛ ne yere, wote kukuru a ɛyɛ akyekyedeɛ na ɛfre ne yere, na mmom sɛ wote sunsum mu nsɛm deɛ a na yɛ mo dehyeɛ mmɔɔ bio, me na me ne animdefoɔ atena aseɛ a yɛ pɛnsɛn pɛnsɛn mu. Chief Wonders ɔyɛ obi a ɔka nokorɛ papapapa, wɔ se sɛ wo nenam bakyere bakyere, wo kɔ tire wo ba tire, wo nim wo where about no, wɔ se wo saa nipa no ntu anamɔn Sɛ wo ba bɛpɛ sika, na worefrɛ panyinmu sɛ yɛaka akyerɛ no sɛ worepɛ sika de akɔtɔ kaa. Enti sɛdeɛ wotafra kyɛ, wo ankasa wobɛbɔ bra. Mereka akyerɛ wo sɛ tu anammɔn, fa numbers no na frɛ Daasebrɛ. Ɔse adwuma bi a woyɛ biara no, wopɛ sɛ ɔmmoa wo na wo sika a wode yɛ adwuma no sika no nkɔ soro, anaasɛ ɔmfrɛ mu na ɛmfa mma wo. Wopɛ bosom sika no bi na de akɔka ho na obi ahu sɛ ampa wodeɛ woyɛ adwuma, ɛno nti w'adwuma ho brɛ na wodi mfasoɔ deɛ a, ɛneɛ tu anammɔn na bra. Ɛno nti, saa berɛ yi, yɛbɛhwɛ kwan a Nana fa so di sika adwuma no wɔ n'asoɛeɛ so. Sika din no, yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Dasebrɛ, Wɔda wo ma. Ɛba no sikasɛm no a, w'asoɛeɛ so. Edin ahodoɔ ahodoɔ a ɛdedadeda soɔ no, deɛ he ne deɛ he na woyɛ bi wɔ w'asoɛeɛ so? Tɔ, me nua, meda wo ase sɛ wode me aduru sika frɛ ma mepɛ sɛ Ghanafoɔ nyinaa hunu sɛ ɛba no sika kwan deɛ a, me Chief Wonders, wobɔ m'asoɛeɛ nko ara deɛ anka wonni problem. Ɛba ne sɛ sika, bosom sika nko ara deɛ wobɔ nam so a wonni problem. Pocket no dry wonni problem. Yɛwɔ bosom sika, pocket no dry. Ae yɛwɔ instant money.
Okay. Wote aseɛ?
Yɛka instant money a dodoɔ no ara nte aseɛ. Wote aseɛ? Meka yi, wo a wobɔ nam so yɛ yei, ɛwɔ ho kwan sɛ yɛfrɛ sika ma wo so, ɛnni ho kwan sɛ wodi saa sika no.

Ɛno saa no, kwan a wɔwɔ sɛ yɛnhyɛ nkɔm a wɔn na anaasɛ baabi a ɛbɛfa aboa a ɔno ara de di saa sika yi, yɛbɛkyerɛ wo. Sɛ ebi a meka yi, ɛsɛ sɛ yɛdwɛre wo kra anaasɛ yɛnkyerɛ wo kra no amammerɛ a wobɛyɛ ama no. Ebia wobɛwu ba asase so yi, wonnya wo kra aduane mmaa no da. Nnipa dahyɛne biara, ɛwɔ sɛ woma wo kra na ɛtew mu na aduane di.

Sikadur ne sɛ wɔba asoɛeɛ, ebia wɔaboa ho six point five, wode aba ma soɛeɛ, ɛɛ, yɛatotɔ nneɛma na yɛde bɛyɛ adwuma, na yɛayɛ adwuma na yɛde ama wo, ɛnna ɛyɛ sikadur. Na na wɔada ama yɛn deɛ yɛsusua no yɛn mmɔfraberɛ mu no, na yɛte sɛ yɛn papanom bi agyegye sikadur. Ɛɛ, yɛbɛte yɛ se, Agya Asomasi deɛ, sɛdeɛ ɔtafra kyɛ mpanimfoɔ mo anim a, yɛse ɔde ne bɛrima na ɛkɔgyeeɛ. Wobɛteɛ yɛ sɛ obi deɛ ekuro na etuu ne nan ho. Wobɛteɛ sɛ obi deɛ ɔkɔɔ yɛ nkokɔ na edii aburo. Akokɔ no di aburo mmiɛnsa a, ɛkyerɛ sɛ obedi mfeɛ mmiɛnsa. Wada ama ɛno no, na ɛyɛ nokorɛ Ah, me anaasɛ? nua, wotie me? Mm.
Ɛnkae tete no, eh, na abosom yɛ nananom de yɛ adwuma, Mm. ah, ne sɛbi wɔpɛ mogya, Mm. wote aseɛ, eh, ɛno no, ɛyɛ wo kra na wode bɛgyina hɔ de awie, wote Okay. aseɛ? Na saa time no woba a ɛyɛ kosua ɛne sire ɛna yɛde yɛ sikaduro ma nipa wote aseɛ but ɛnɛ no sɛdeɛ nnibea adɔɔso no sɛbi yɛntumi nkɔtɔ nipa yɛntumi nkɔku nipa wote aseɛ enti woba a yɛtɔ nneɛma ne nneɛma nneɛma baako mmienu bi wɔ hɔ a yɛbɛtɔ na yɛde ayɛ saa adwuma no ama wo wote aseɛ enti ɛbi sɛ woba a wɔboa wo six point five ɛnyɛ sika biara ɛnyɛ sika bɛka sɛ mekɔ nana mekɔ wɔbɔ ka thirty million

Sɛ wonim sɛ me so me hɔ na woba a wo frɛ brɛ straight. Fa gyidie tu anamɔn. Yes tu saa gyidie anamɔn no na bra na me mboa wo wo te aseɛ wo nkɛ sɛ wo kɔ fa dɔ ɛɛ nana number wo afa nana no wɔ yi na no obi ma wa so yɛyɛ ɔfrɛ me sɛ chief me pɛ sika akwan ɛna me kyerɛ na nneɛma ɔbɛ tɔ aba wo te aseɛ ɔba na so ɔduu ɛɛ kaa so ɛna obi kyerɛ no ma na foforɔ hɔ wo te aseɛ

Abusuafoɔ Chief Wonders nokorɛ ne ka yɛ ya ɛno nti na n'ani abere saa no, n'ani abere sɛ korɔdɔm, wɔpɛ wo, wo yiedie nti na wɔbrɛ saa no. Abusuafoɔ, wɔ mpɛmpɛnsoɔ a yɛdwo no afei deɛ yɛduu ogya, wonim sɛ ɛkɔ wiem, ɛduu saa berɛ yi sɛ bia ɛyɛ ogya, na saa berɛ yi na ɛyɛ a na meka kyerɛ wo sɛ frɛ obi na obi mfrɛ obi, na obi nso nka nkyerɛ obi, na obi nka nkyerɛ obi, na obi mma obi amaneɛ sɛ afei deɛ aduru ogya berɛ no, afei de yɛba abɛyɛ fayayayayay. Na se berɛ w'adaworoma dan da nyinaa yɛbɔ w'asoɛeɛ so a, ɛyɛ a na yɛtumi hu nneɛma ahodoɔ. Ɛnnɛ meba a, yɛmɛhunu sɛ ɛɛ faa five kyɛnsee yi bi na ɛsi ha. W'ada ama ɛno nso ɛdi dwuma bɛyɛ wɔ ha nnɛ, na ɛdeɛn na wode baeɛ? Da biara, ɛyɛ a wode w'asoɛeɛ a metaa de bag ɛne kukuo yɛ adwuma.

Wate? Bra na yɛmma wo sika.
Wodi sɛn?
Afei nso wɔse wo a woakɔ baabi akɔyɛ sika wɔ kɔmfoɔ bi hɔ anaa mallam bi hɔ anaa wɔsɔfoɔ bi hɔ na sika no wokɔɔ fie adane tuntum, wɔse fa sika no ntɛmpa no ara, fa numbers no na frɛ na bra na so yɛyɛ wɔn no wɔbɛma no ayɛ sika pa ama woadi. Nea obi ntumi nyɛ no obi tumi yɛ, nti na mpanimfoɔ se obi nni mu a obi kyerɛ. Yɛnhwɛ deɛ Chief Wonders wɔba abɛyɛ de ama yɛn nnɛ. Fa w'ani kɔ tua wisi hwɛ, na mpanimfoɔ se, deɛ ani ahu na ano nso di ho adanseɛ. Na sɛ wɔada wo ma, saa berɛ deɛ yɛagyae ɛberɛ no de ama wo. Me ne ɔhwɛfoɔ nyinaa yɛhwɛ deɛ wɔbɛtumi de adaka yi ayɛ. Ɛɛ, da biara yɛka yɛse sikaduro, ebia sikaduro yɛ bosomsɛm, sikaduro yɛ bosomsɛm. Wokɔ asɔre, ɛnnɛ mɛfrɛ Nyankopɔn. So wotwe ne bɔ? Nyankopɔn ɔbɔɔ soro ne asase ama yɛn saa tumi wei sɛ yɛmfa nyɛ nsɛnkyerɛnne mma nyɛ wiase nhu sɛ ampa ɔno na ɔbɔɔ soro ne asase ama meba abɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama wɔahu. Wote aseɛ? Wotu a wohwɛ me hwɛ adeɛ wei mu.

Umm ɛnsa bere da sɛ bere a wɔde ɛɛ powder no aah wɔde apete so. Adeɛ a ɛyɛ a na ɛyɛ me fɛ ne sɛ powder yɛ adeɛ a wodi nkunim a wokɔ court koraa na wode nkunim a powder na yɛde gu soɔ. Nti wɔdi kan de powder na ayɛ sɛ wadi nkunim dada. Yɛnhwɛ yi ɛɛ wɔde ne nsa afa mu waposa mu wahu powder no ah Nana w'adeɛ deɛ ehwam deɛ umm waporo mu uhmm ɔde ne nsa afa mu aa wapete so yoo ɛɛ dasebere akuta Ɛda so Adaw ma wɔansan ampagya amfa ankyerɛ m'ahwɛfoɔ, obiara na obi bɛka sɛ ɔde biribi atom mm hwɛ ɛɛ ma me ara memfa nkyerɛ mm ma me ara memfa nkyerɛ ɛɛ mekɔ bi ne manka bi deɛ Ahwɛfoɔ ei ɛnnɛ deɛ mode seɛ mu ɔbrɛmu yi akasa me kura adeɛ no Monhwɛ sɛdeɛ yɛsiri adeda kɔ atem sɛ biribiara nnim ahaa me ara medeɛ sɛ hɔ na sɛ mefa ma me. Me ankasa so me kata so ahaa me a ma kata so mm ɛna ɛsɛ yɛ bɛde no na sɛ ma ba ma kata so mm. Oh eh ɛyɛ a Christopher mo wɔ di eh di yɔn ɔsi Jesus me pɛ sɛ na yɛn bɔ Jesus three times na nhwɛ sɛ sukuu no bɛ tumi aba mpa Jesus Jesus Jesus ɔpɛni yɛ so. Dase hwɛ eh wada ama wabɔ din foforɔ nɛ. Wo se Jesus, wabɔ Jesus ne mprɛnsa. Nti se wopɛ sɛ wɔkyerɛ no sɛ sika aba mu. Sika aba mu. Sɛ sɔfoɔ gyina asɔre dɛm na ɔbɔɔ Jesus na ɔde yɛ mpɛ sɛ wohunu sɛ ɛyɛ abosom anaasɛ sɛ ɛyɛ tumi a tumi baako pɛ. Tumi biara nsen tumi bi. Ɔbɔɔ Jesus na ɔde yɛ mpɛ bɔ Jesus deɛ ayɛ na wohunu sɛ ampa yɛka sɛ yɛyɛ a yɛyɛ ɛnyɛ sɛ yɛdi agorɔ. Madam Asobo deɛ mm ɛyɛ sɛ me mpaninfoɔ se yɛmfa nnuanhane koraa nkɔ aprenke nsima fie. Me ne mahwɛfoɔ deɛ obiara nim sɛ makasa mfonin. a me ne wo te soɔ yi, ɛyɛ platform kakraka a ɔman Ghana, wiase afanan nyinaa pɛ, enti sɛ mebue mu na sɛ sika nni mu a, ɛyɛ wo na wagye w'anim gu aseɛ. Opanin, mese Jesus, maka, me na maka. Bue so. Bue so. Mm. Memfa nto hɔ yi.

W'adin yɛ atɛ, wo koma de w'atɛ, wontumi mbɔ bra, yɛ frɛ abusua meeting a wo nkɔ bi, yɛ akasa a wo nka bi, wo wɔ fie, wo nua ketewa bi anya yie agya wo, nti wei nti wo kɔ ku no, wo dene kwan fa, bra na bɛ gye bi, mɛ nka sɛ wo kɔ ku no, wo ku no a w'ayɛ bɔne, bra na bɛ gye sika, wo te aseɛ, wei nyinaa ɛyɛ sika, wo te aseɛ, wei nyinaa ɛyɛ sika, bra, me me see, wo ba ma so yɛ yaa, ah, ɛnyɛ kɔ na bra.

Ɛyɛ abosom sika na ɔno nso nya nso bra na bɛgye bɔɔ six point five na bra mɛnfa bi hwee nka ho wote aseɛ bɔɔ six point five wonya duru kaa so a last stop mese frɛ me namba no woduru kaa so a last stop frɛ me namba na bra na memboa wo wo nso so a waba ma boa wo a womfa aseda ne mbaeɛ mekaa kae o mese mmɔgya na mefrɛ sika no maa wo no ɔse menka nkyerɛ wo sɛ mmerɛ na wo sɛ no na atwam bra na bɛda no ase wo ba na sɛ ebia wura na efiri a Fa akokɔ kɔkɔɔ baako na fa bra, na yɛmfa mpo a wɔakyɛ wo na fa aseda no bra. Mm, hwɛ abusuafoɔ, Wei na ɛɛ mo a Nyamesaeɛ sika. mohwɛ yɛn, mo asɛm na kyifoɔ Ndɛsoɔ ka no, wɔse mo a mobaa ɛberɛ bi no, ɛyɛ five point five no, a wɔboaa mo no a mokɔeɛ, dodoɔ no ara wɔse mo werɛ firi mo ase da. Wei kyerɛ sɛ mo werɛ fi mo nkyi. Na wɔsee sɛbe menka nkyerɛ mo sɛ ewiase mpaninfoɔ se, Deɛ wɔfa sesabonsam yere ne natwempena biara no wɔhu motia yi na wɔbu ne sogyani. Se wɔatumi afrɛ sika twitwirideɛ de ama wo na wo werɛ fi aseda a wode bɛba deɛ a, ɛneɛ kae hunu sɛ sɛbe deɛ wɔapotam nafeɛ no wɔnkyiri se wɔde bom tu wo ho fo.

Fisɛ sɛbi menka nkyerɛ sɛ mepaakyɛw bra maso ɛyɛ mɛboa wo wote aseɛ wo a wote wei wonim sɛ adeɛ hia wo wopɛ adeɛ no bra wotwɛn dɛn wotwɛn dɛn wotiri fira kosi da bɛn eh bisa sɛ meka yi obi yɛ adwuma wɔ company bi atua no ɛɛ three hundred cedis a month eh ɔpɛni wɔn baako yɛ si a wo akwadaa baako a ka bɛn sɛ na wo mbɔ bra na bɛdi yie. Ɛ, bra na bɛ di yie. Tɔ, ɔbɛ ni, deɛ bi wɔka kyerɛ nkorɔfoɔ a. Dase brɛ me dase.
Abusuafoɔ, mpaninfoɔ see sɛ de panyini dware wie a ɛyɛ a na nsuo deɛ asa. Na me deɛ deɛ meka akyerɛ wo ara ne sɛ ɛyɛ a hwehwɛ nokorɛ no. Yɛse dua no aba koraa ma wohu dua korɔ. Wohwɛ nnɛ nsɛmfua a Chief Wonders wabuebue so akyerɛ yɛ a, obi nkyerɛ akwadaa Nyame. Fa numbers no a ɛgu screen no ase no frɛ no. Ɔse n'asoɛyɛ, nea ɛdi kan, ebi wɔ Wankyi, ɛyɛ Bono Ahafo. Ɛna afei nso Nkran, Kasoa, ɛyɛ Uniberg road no, ɔse woduru Kasoa ɔnni Kasoa fie, wodeɛ frɛ number no na ɔnkyerɛ wo baabi pɔtee ɔwɔ wɔ Kasoa mpɔtamu hɔ na bra nna wo nso so wo haw no nya ano Kumasiberɛ. Medin Basia, modehyiamuo bio no sɛ dwumadi da ne da nyinaa mea na medi ho kyea me yɛbɛsan de ahyiamu bio.